Ech begréissen iech dann zu Part 19 vu Capture Tesseract Tracker an haut, jo, stinn zwee feiereg Levels um Programm. Feiereg a salzeg kann ee bal soen. Mir gi lo mat Vollgas Iwwert d'Magma Fels an ech hunn haut speziell een Part rausbruecht wou just zwee Levels dra sinn wëll se gutt beienee passen an wëll se Brainfucked as shit sinn géif ech einfach soen. Der gesitt elo hei wisou. Dat gesäit ganz interessant aus, mee interessant am Sënn vun Salzpegel héich 1000. Dat do huet zwou Stonne gedauert fir och déi opzehuelen an der gesitt elo hei och wisou mat deene fucking. Exzessiv Helder nennen se mol einfach. Dann dann drop geet. Ech hu fir iech elo eng Usammlung vun Devs bësse gesammelt a deem hei Level an ech hat hei wierklech dräi Véirelstonn opgeholl. Konsequenz dovunner ass dat dann déi zweet. Voilà, mir kënnen hei scho laanscht paken an dat den zweete Level dann leider och e Feeler hat. Voilà, dat do wor e grousse Feeler. Dir hutt gesinn ufanks ech hat bal bis zu 50, voilà, ech hat 49 Liewen an dat geet haut biergof an hei kënnt den nächsten Doud. Ech hu e bëssen Daul. D'Fräiheet vum Movie Maker, ne? An esou ass dat. Beim zweete Level gëtt e klenge Feeler am Sënn vun, dass et als opgeholl ginn an dat seet den Toad och. Dat ass eng Sauerei. Duerfir kritt lech den Channel leier lech stierwen, ne? Esou ass dat. Also zwee Levels, voilà, mir sinn elo schonn e puer duerkomm. Mir si esou oft gestuerwen, dat heescht, ech hunn e puer Saache rausgekatt, déi Der net musst gesinn, déi behënnert waren. Mäja wisou deen ech mir dat hei un emmer esou präzis déi Mënz ze sammelen? Ma ganz einfach, d'Challenge ass et 150 Mënzen hei ze sammelen. Dat kléngt no näischt, mee et ass awer sau schwéier menger Meenung no wann een dat do op Ecstasy muss maachen. Et iwwerleet ech dann déi Fäll an Ecsty Fäll oder Tüdder dovun. Droge sinn net gutt fir de klengen Toad an och net fir d'Mënschheet. An esou ass dat et haut e Video deen iech soll opmierksam maachen net We Tweet ze fëmmen, dat ass e bësse bescheed. Voilà. Mir hunn dann mol endlech deen do Passage erëm es gepackt. Da gi mer nach den hei eng Kéier ukucken. Do verpassen ech erëm eng Mënz, do verpassen ech och erëm eng Mënz. Déi ginn ech mer awer elo sichen, well den Exi léit wierklech nees no. An domadder gi mer dann erëm en Tierchen op an erof dréinen. Dir mierkt also, et ass elo kuerz virum Schluss vun der Finall. E Level. Wou ech denken, wann d'Leit emol behaapten, dat do wär e Kannerspill, hei ass de Punkt ukomm, wou s de dat net méi sees, well engem, deen elo wéi vill Joer schonn Nintendo-Games spillt, huet hei Krämpes. An ech sinn och net den Eenzege gewiescht, den Eric huet och, mäin ech, een, zwee Parts hei eraus misse geheie fir dat do ze packen, iwwer eng hallef Stonn laang huet hie sech do och beschäftegt. An esou ass dat. Dee Mégel ass awer déi ganz Zäit am Krees ronderëm lafen. A lo kucke mer mol eng Kéier déi do Passagen, wat fir do net koom. Hei ass dann d'Belounung, wou mer eng Kéier d'Halschent gepackt hunn, och 93 Mënze gesammelt hunn. De Maximum dee Moment kréie mer näischt, ech ëmmer Napp zeréck. An esou ass dat. An hei, jo, wat fir en Dreck, soen ech einfach nëmmen. Wat hunn ech mech do opgereegt, et war alles esou perfekt gelaf. An jo. Da probéiere mer alt nach eng Kéier, wat esou schéin ass. Voilà, hei si mer scho bal erëm do drop gaang. An ech mengen, et kënnt och eng Kéier en Ausschnëtt vum Sturz oder vum Schlëss verhalen. Mee esou ass dat. De Projet ass eeben elo hei den zweetleschten an dann nees geet et an déi grouss Finall. Hei kënnt nach e bësse Best of am Sënn vum Philippe Brunes Buch. Hunn ech wierklech och selwer kee kucke wat dat am Detail ass. Vläit kënnt just ee Part vun allem eraus, vläit e puer méi. An den Tour der Tierkei einfach am Krees ze lafen, wat ze cool ass, ne? Exi-exi-exi-wit-wit-wit, ech sinn dobäi, Toady, ne? An esou ass dat. Also et ass e ganze Mëtten hei nach virun zwou Wochen drop gaangen, wou ech dat do opgeholl hunn. Et ass esou, wou ech eng Kéier 10 Minutten domat Zäit hat, dat ze kommentéieren. An vum Schneiden schwätze mer leider och net, mä dat geet eng Kéier owes gemittlech, wann s de all déi Gameland-Versammlung hannert der hues. Bass de frou mam Toad sech kënnen z'amuséieren an ze schneiden an den Toad seet dann, géi op zréck op d'Gameland, dat muss augiliséiert ginn, soss ass et ze amateurhaft oder sou an domadder gi mer dann erëm zréck an déi schéin Welt. Voilà, den Toad iwwerleet sech, Soll ech mer dee schäiss Heekeschei undoen? Voilà, an do ass d'Äntwert, Nö, heute nicht. Also dat war och sou en Trolldéngens. déi mer missen abauen ha. Sou, elo ware mer alt eng Kéier e bësse méi seriö, do war ech de Punkt, mengen ech, ukomm. Dass mer alles op d'Schlappe gaang, mir maachen dat elo, Yolo Leit, schäiss op déi Missioun. An dat ass wierklech emol den éischte Punkt am Spill gewiescht, wou ech mir gesot hunn, come on, elo probéiers de et einfach esou ze rushen, schäiss op déi Mënzen. Well ech hat e Punkt erreecht, wou ech mir geduecht hunn, dat hei riskéiert dozou ze verhalen, dat ech et net géif packen, iwwerhaapt déi ganz Launierg ze presentéieren. Dat doe ass elo schonn, mir si bei der véierte Minutt, mee bei menger Opnam war dat schonn déi 30 Minutten oder sou. Also de Salzpeegel war héich. Do soen ech mer, vläit wär besser gewiescht fir mer d'Live-Commentaire opzehuelen, mee et ass eebe wou mer ab und zu Leit heiheem beim eran drécken, also eran eraklammen an, also net eraklammen, esou schwuddelen elo meng Bam. Ra stierzen an d'Kummer, dann ass eben erëm alles fir d'Kaz. Voilà, domat hunn mer d'Level eng Kéier esou duerchgewascht. Speedrunner Versioun, ouni déi schäiss Mënzen ze sammelen. An ech hu mer awer geduecht, nodeem do dat do erwickt war, mir probéieren dat eng Kéier. Yololike, vläit klappt et dës Kéier mat deenen 150 Mënzen, well ech hunn iech bis elo alles gewisen an dësem Projet an ech kann net op mer dat sëtzen loossen, dat ech d'Hei net géif packen. Ech hun e bessen op Youtube rondrem gekuckt et ass seelen dat Leit alles am Detail opgeholl hun. Natierlech Walkthroughs do kann ech net mathalen, déi sin och vläit besser well do deen déi ganz Zäit rondrem drëm lallt. Muss ech och zouginn ech hat zwee, dräi mol missen e Walkthrough kucken mat Hëllef rezent fir ab und zu nach eng Missioun ze kucken déi den Eric zum Beispill net fonnt gehat. Dat ass keng Reproche un den Eric well also den Eric huet dat och blind alles gespillt, all Respekt fir dofir dat och deelweis extrem gutt fonnt ze hunn. Schwieregkeetslevel vum Spill, et ass e gewëssen do, ab und zu ass et vläit ze einfach, mee ech denken awer fir e Nintendo Fan ass d'Spill grandios. Sou, a lo hunn ech hei dann erëm alles gepackt, mir si bei deem mageschen 93 vun 93, dann hu mer eng gutt Basis nach fir just nach de Rescht ze sammelen bis 150 ze kommen, déi 60 Mënzen, voilà, no anappeschem Plus kënne mer eis och déi 9 da zou packen, Devs. War bei denger Fäertchen mat 36 Liewen a kann Iech ze berichten, wat ech do e qualvollt Liewen hat. Huet mer eng Menz verluer. Ech denken, déi wäert herno net esou wichteg sinn an dengem Run hei. Mee jo, esou gi si mer dat domat och e puer leie gelooss. Mir ginn also wierklech kengem Risiko a, wëll se lues fannen ech och, sinn awer e puer ze vill. Jo, do hu mer erëm eng goldeg. Ech wollt mech natierlech zesummenzielen. Jo, okay, dat ass dee Run, wou ech nach wollt bremsen, fir zeréckzelafen, eng Menz sichen ze goen. Hehe nee dat ass erem Troll héich 1000 dat Spill ne jo an domadder genéisst dee Moment hei Troll Moment vum Joer 2017 149 vun 150 Mënzen an engem Hässlewen Majeet géif ech elo mol behaapten. Da war et huet elo gemierkt ech hu e bësse gebraucht fir mech dovunner ze erhuelen an jo elo. Probéieren nach emol eng Kéier, well dat do däerft den Bendy Kay, den Doki vun de Décke Schlëssel op sech sëtze loossen, ginn ech mol einfach soen, ne? Da mierkt der also, dat do ass schonn eng gutt Gaming Café Challenge. Vläit maache mer se elo fir d'Gameland, wann der sot, dat do wëll ech onbléint eng Kéier probéieren, sou Leit wéi Metzplay. D'Wii U wäert och erëm do stoen, wou se genau steet, kann ech elo nach net soen, well se gëtt och fir en Turnéier gebraucht. An esou ass dat. Wahrscheinlech gesäit et elo dono aus wéi wann ech Freides net um Gameland present wier, well mir eis bëssen a Schichten andeelen. Dat anert ass net machbar fir 3 Deeg um Stéck do ze liewen. Leit wéi de Raph probéieren et, mee ech weess net op dat riit ausgeet. Also mir si lo mat den Organisatiounen um Feinschliff mat allem. Dofir bréngt ech de Paddock elo schonn dëse Freide raus, dat ech nächst Woch vläit nach kann eng Kéier séier gemittlech déi Finallim ophuelen. Bei hinnen um Gameland eppes ze diskutéieren, dat ass de Bandy Kay deen d'Hood Tâche Attack affaréiert huet oder esou. Okay. Et gëtt also interessant. Gamer Land gëtt menger Meenung nach fir mech perséinlech den Highlight vun der ganzer, vum ganzen Engagement vum Land. Gaming 10 hei am Land. Mol kucke wat dobäi rauskënnt. Wann ech déi Meetings analyséieren, haten der scho virdru mat aneren Asbln, déi waren däitlech, also déi hei sinn däitlech besser. Et ginn natierlech Leit, déi kritiséieren der WhatsApp e bësse méi. Ech denken awer, wann déi zwou gréisst Asbln hei am Land sech zesummen dinn, kann nëmme Guddes dobäi erauskommen. Danke fir d'Gaming Zeen. Et ass endlech un der Zäit 2017 an ukomm. Mol kucke wéi et fir iech ukënnt. Vläit kënnt nach eng Kéier Gameland Best of Video, also vun mir e Commentary am Mario Kart Format eraus. Muss ech mer nach iwwerleeën wéi ech dat ganzt verdauen, déi 48 Stonnen offiziell déi et jo sinn. An deem awer eng Mënz verluer ech. Anescht scho schlëmm, es geet mir dës Kéng besser Ausgangssituatioun, wann elo scho bei 142 hei sinn. Hutt do eppes Yolo like, mee domadder hunn ech dann endlech et gepackt. Dat do war no bal 45 Minutten eng extra Opnam nach erëm gewiescht, déi ech elo ugehaang hunn. An jo, Domadder si mer schonn an der Hallschent vum Level ukomm. Mir ginn elo nach Level 27, den offiziellen zweetleschte Level, eis ukucken. A mir bleiwe beim Thema Lava, iwwer Lava, iwwer a Lava. Den Toad huet missen an der an deene schlechte Konditioune sech uginn a lo gi mer hei an den Ënnergang vun enger Eisefestung. Ass dat den Ënnergang vum Toadette? Mir gesinn et gläich, ob dat de Fall wäert sinn oder net. an Nintendo ass no enkem nach mi asozial, se gi lo net nëmmen 150 Mënzen a plazéieren méi 200 Mënzen, also lo zu gutt zu Schluss weisen se awer eng Kéier Coins, dat ass e Bestanddeel vun Nintendo, déi musst der sammelen, dir gesitt hei Trinidad traut sech dat net eraus, d'Porrett gëtt lo einfach ewech geklaakt an do jo d'Liewensmittel Trinidad mengen ech net einfach. Déi Festung, ass et eng Festung fir en Toad? A senger Gréisst wahrscheinlech schonn, an en Toad hätt éischer e bëssen iwwerrascht, datt dat do als Festung definéiert gëtt, einfach als Virfestung oder esou. Mee héi, Kanner, dir mierkt, et ass erëm Lava virum, virum Schluss vum Spill, also ass Nintendo erëm e bëssen old tradition gaang, an d'Toadette huet geduecht, d'Lava ass dach esou schéin. Déi gesäit sou scheit aus vläit ass et eng kaal Lava, eng kaal Dusch déi scho kann huelen, mee anscheinend net, mee dat sou gescheit si mer dann awer net. Dat hei ass dann déi éischt Opnahm wou et zu engem Feeler kënnt, dir wäert deen zweete Kristall leider net gesinn wéi ech en huelen, mee ech hunn en geholl. D'Opnahm ass méi ech do hänke bliwwe wier, ech denke schon no zwou Stonnen Opnahm oder sou hat ech eng Kéier net opgepasst, dat ass e gutt Zeecht fir d'Spill well ech hat wierklech dee Moment en. E gudd Feeling am Sënn vun ech hunn dat duerchgewacht, ech hunn si dru bléiwen an ech net mat Zandschminke wëllen ausmaachen oder sou. Well mer d'Spill op de Moment och perséinlech gefallt, ouni ze kommentéieren fir ze spillen. Domadder huet e Spill vun Nintendo et fir mech gutt gemaach wann et an dee Stadium kënnt, dat ech net fräiwëlleg wëlls ausmaachen. Da kann een sech elo d'Fro stellen, ob bei zum Beispill mat där Argumentatioun, ob de Legend och selwer Breath of the Wild kee gutt Spill ass. Ganz am Géigendeel, just eeben d'Spill ass esou kompakt an et ass e Spill, wat ech selwer bësse wëll genéissen an do kënne mir och iech schonn eng Kéier am Enn Abrëll vläicht nach en Fazit-Video eraushuelen, schonn e bësse viru sinn. Do eng kleng Klammer, Ech genéissen d'Spill am Sënn vun, ech spillen et zesumme mam Eric, senge Let's Plays braucht dat e bëssen duerch an ech kucken et matzanalyséieren a matzëempfannen, wat en do alles mécht. Nodeel ass eben, dat ass jo net gutt wéit virukomm. Mee héi, et ass e Spill, obwuel ech, wéi vill hu mer drop gewaart? Ech mengen, ech well net doriwwer diskutéieren. Dofir sinn ech der Meenung, datt dat Spill mol nach dëst Joer ganz gespillt gëtt. Kritt ee vläicht soss net vill Spiller, voilà, dass et mat dem drëtte Kristall, ne? An jo, ech hunn jo och annoncéiert, an ech hoffen, et huet och Captain Toad Treasure Tracker 2, datt dat well erauskéim. Ech muss ze hoffen. Domat ass Level mol eng Kéier ofgeschloss. Als Festung dat do ze definéieren, dat kënnt der iech selwer loossen. Ech géif et als eng Virfestung nennen. Virun der grousser Festung, vun dohier ass et kee Problem, Nintendo. Voilà, an domadder gi mol un eng Kéier, denken ech, déi. Hei kréie mer eng Fëschsequenz. Oder der mierken, et geet lues a lues ëm d'Wurscht. D'Toadette gëtt erëm gekidnappt, wëll et erëm säi Gold gesäit. An de Wingo, wou jo nach mëttlerweil diskutéiert gëtt, ob Männlein oder Weiblern ass, deen huet domadder eng Uso gemaach, datt et elo ëm d'Wurscht geet. Et sinn also net nëmmen, et sinn net 30 Levels, mee emol ganz al 20 Levels. Dat ass eben eng Zwëschesäit herno. An jo, domadder, elo an engem klengen Cut, gesi mer dann elo nach zum Schluss vun dësem Part déi 200 Mënzen. Wéi gesot, deet mer leed, dat ech deen Zwit-Kristall do net méi kann iech weisen. Et war een Opnamefeeler an dir wësst awer, wou e läit. Dann ass et eng E-Kristall. Da hunn ech all Kristall gewisen, bis op een eenzegen. Kritt ee vläicht eng Kéier en extra Video, wann dat een iech soll opreegen. Mee mir kucke elo hei awer nach déi 200 Mënzen ze sammelen. An dat ass hei de Kritikpunkt fir een all, d'Missioun ass och mënzebaséiert, datt se hätte sech vläit eng aner sollen afale loossen. Ech denke fir eng Finall häss du wierklech kënne rappen fir ouni Damage do duerch ze kommen, well d'Finall wär et a sech schön. Sidd gespaant, ech probéieren se elo dëse Weekend nach opzehuelen. Dat hei ass elo den 30 kommentéiert, den 31 gëtt drop geluet, vläit gëtt en Abrëllsgag doraus gemaach, ech mengen mech nach net aus, spillen mech bei mir en Abrëllsgag, wee weess. An dann eben dat Bonusbuch ass dann den.

Do ass nach de Kristall dee lo an an d'Feier fällt. An hei ass dann Méiglechkeet fir eppes fir eppes eropzekommelen. An domadder hätt der dann déi zwee schwéiert Levele vum Projet gesinn. Also vier Level laanscht mer einfach an Final wäert do rassechen. Voilà ass hie sou krénglech wues weess uewen dat zwou Planzen nach si fir 10 Mënze jeeweils ze rappen dat et duer geet. Oder kocht se d'Schwein nëmme komm, deen ech mer da virop d'Lamm opgehall hun? Tit Merleet, Mee ech han och net extra op däi Gato elo emol déi éischt Kéier an engem Projet wärend 20 Mol alles mat Kiff 19 Kippaarts a Feeler mécht. Dat war et, bis nächst Kéier, maat gutt, bis bei déi grouss Finall, bis dann, ciao ciao.